יפתח ה' לך סצור הטוב ואת השמים די ירא שמים גיב א כאפ א פחד אויף שוין פארפאטשקע איך זיך געלט וואס טויג עס מיר וואס טויג עס מיר שוין כמה פעמים דא פארגעליינט די לשון פון רוקח רוקח איז א ראשון א אויס פון א ראשון יעדע אויס גלח לאש ער זאגט אין סידור אויפן וועלט עולם געדענקט אזא ווארט משטן א משחית געדענקט נישט מען זאגט עס דארטן ווען ביי די יוצרות פרשת פרו. אה, יום כיפור קטן. נאר ווען? אה, יעדן טאג זאגט מען עס אינדערפרי, מען זאגט נאר משכות, אויב וועלט'ס עולם געדענקט. וואס הייסט עס א משכות? אויב איז עס א לשון פון רוקח, א ראשון. וואס מיינט עס די ווארט א משכות? דאס איז זיין לשון. כשרוצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לאדם, די אייבערשטער וויל גוטס מאכן פאר מענטשן, וואס? איך ווייס, ער זאגט נישט וואס. אשה קבר גדילה א בן זכר נאך לאנגע יארן א שילח איך ווייס נישט כשרוצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לאדם אומר לו השטן גיבט זיך געזונט נאר מי שראה פרעגט מיך ואומר לו החינם תעשה לטובה פאר בחינם תנסה עמי קודם אזוי זאגט דער שטן פארן רבי שלום והעיקר השטן'ס מפתחות א תאווה בידו ער נעמט די מפתחות זאגט קלאר דארטן מיט די אויגן ער זאגט נאך אפאר ווערטער פארוואס זאל ער ווילען משחית זיין דעם טובה וזה פירוש מסותנא משחית אותו א שונא א שונא וויאזוי רופט מען איינער וואס איז אין די ביזנעס וויל מאכען עפעס וויאזוי רופט מען עס ער מאכט דארטען עס האט עפעס א נאמען ניין דאס איז ער מסותנא משחית ער פלעגט זאגען רבי שלום בעלזא ער זאגט אזוי די גמרא זאגט א לח שנא לחלחל סא ווי די זאגסט די גמרא זאגט די לח שנא געדענק ער איז א שונא. לך אבער איך זאל אבער מאכן נישט קיין חבר ווי דאס געבויט שוין ווען אנדער עס שוין ווען לייכטער סאיז נישט קיין מוסר מוסר מיט קאפ אכט אין נאר איז א שונא ביזנעס שוין ווען לייכט דער לוח שני איז א שונא די גמרא זאגט דאך שלמה קרא ושונא שניהם אמרו רוב צרה די גמרא אין סי' קנ ב איז א שונא יא דער רב חיים ברם זאגט אז אין ירושלים פלעגט מען זאגן אז אז עס איז געווען עפעס א ראבער וואס האט אריינגעברענגט זעק א סאבאל א סאבאל אריינגעברענגט זעקס אין א אידישע חצר מען דארף צאלן אויף יעדן זאק וויאזוי ווייס איך וויפיל זעק מען האט אוועקגעשטעלט א טעפעלע יעדע זאק וואס האט אראפגעלאזט מען האט אריינגעלייגט א שטעקל שפעטער שיילט מען די שקלים ווייסט מען וויפיל זעק זאגט ער אזוי אז דער אראבער מען האט אוועקגעלייגט דארטן אסאך שקלים און יעדע שקל א זאק. און דער אראבער אבער סאו סאו איז א אראבער דאך א פארדאמטער עם הדומה לחמור, ער האט נישט פארשטאנען וואס מיינט די שקלים, האט ער געווארט די איד זאל זיך אויסדרייען די אויגן און גנב'נען די שקלים וויפיל ער קען, און די איד האט דאך נאך עטליגע זאכן צו מסתמא עקסטער אויסגעדרייט די אויגן, בקיצור די אראבער האט געווארט די איד זאל זיך אויסדרייען די אויגן און געווען א גנב וויפיל שקלים ער קען, זאגט ער דער אראבער ער מיינט ער האט פארדינט ער ווייסט נישט וואס ער דערלייגט יעדע שקל א זאק, האט ער געזאגט ער האט שרייבט ר' חיים וומ א ער פלעגט דאס זאגן אין ירושלים. אז דער אראבער זיצט ביי יעדע אידיש הארץ און ער ווארט די איד זאל אויסדרייען די אויגן, טא ער מיינט ער פארדינט, ער ווייסט נישט וואס ער דערלייגט, ווייסט נישט וואס ער דערלייגט דיר, דאס טייטשט מען סתם א משחית, א משחית א שונא, וויאזוי הייסט עס אין די ביזנעס דארט, ניין איינער עס מאכט אזא שטיקל, א שונא, אזוי דארף צו ברעיקן, אזא באנוצער דארף מען מאכן ביים רבונו של עולם נאך די ספירה, ותועבת קדש, אזא שטאצל איינער זאגן יעדן אינדערפרי וואס איז דען א משחית, וויסן אז ער מאכט דא דארטן.

אוי אוי אוי א מענטש פארפאטשקעט זיך מיט עבירות זאגט ער יסלח לך ויחשי אחורם פון דעם ווערט טונקל די אור זאגט ער ביי די ספירה ער ווערט צוריק איז ספרתם לכם ער ווערט צוריק סנפרינן די ספירה מאכט צוריק לייכטיג איז ספרתם לכם אזוי שטייט שוין אויך אין אור הקדוש די ספירה מאכט עס צוריק לעכטיג. איך געדענק די אור החיים הקדוש אין פרשת כי סוה זאגט ער הראה מי עובד הוא ווי מיינט ער דעם הראה אבער ל ד והיה עד מצרים האט זיך אגעזעגעצט אין די מצורע א גוף זאגט די אור החיים הקדוש ויקרא שמים סיי מערט אין נון אביסעלע א קליינטשיקע א קליינטשיקע אבער ויהי שם לגוי גדול עצום ורעה אבער שפעטער מכה של רשעים אויף רעכטס און אויף לינקס זאגט ער ווייל וואס שטייט שפעטער ויצעק אל השם אל קו זיין זאגט די אור החיים הקדוש דעם לשון כאן רמז.

מען זאגט אזא רבינו שלמה מטוהר וועסט קדוש, און דא אוועקגעשטעלט, האסט דאך געהערט אבוס מנגן שזאגט די אבד רם די ספירה, די ספירה פשוט זעך ברענגט די און די רתיחת הדם זאגט די אבד רם. מיין מאמע עליה השלום האט געזאגט אז מיין טאטע זכרונו לברכה האט געלערנט געלערנט אין כולל אין די אינגע יארן, ס'איז נאך געווען פאר מיר זענען, זאגט ער, האט זי געזאגט ער האט געדאווענט מעריב האט ער געדאווענט אין כולל,

איר קלאפט נישט קאפ אין וואנט צו געבער סאנט, אבער קענט אנהויבן קלאפן די הארץ ותורה ותקדש וקדושה של מעלה ווייל די זה איש באשעפער רב, ווי רבי שיעלע בעלזער זאגט, ווייל די זה איש באשעפער רב, דאס איז משפיע דעם שפע רב, ווייל דאס איז טהר, דאס איז משפיע שפע רב. איר ווייסט ווי איך פארשטיי נישט אין די מכתבים, מיר זענען ווייט פון די זאכן ליידער, אבער די מכוונים, די וואס דאווענען מיט כוונות, יא, די מכוונים, אין ספירותדיג איז עס כמעט נישטא. כמעט ווען נישטא קיין כוונות, ס'איז זיי דאווענען זייער שנעל היינט ספירה טעג, פארוואס די לשון פון ארי הקדוש שטענדיג כוונות איז צו אראפצוברענגען די שפע, ובימים הספירה זאגט די ארי הקדוש אריבער איז השמים נפתחים ס'איז אפען ס'גיסט זיך, מ'דארף נישט די כוונות, מ'דארף נישט. ימי טהרה דאס ברענגט ארויף די שפע, ירא שמים דאס ברענגט די שפע, פארשטייסט? דאס איז דאס, ימי הספירה, די גאנצע ספירה איז דאך טהרה ווי מען האט גערעדט, עס עורר ווערן עס אלע צו ווערן פון א בהמה צו א מענטש, און אז עס איז דא טהרה איז אלס בעזר ה' פאר שפע רב, אויף דעם איז דאס געמאכט געווארן, איר ווייסט עס איז דא א משנה אין אודיות, די משנה זאגט משפט רשעים בגיהנם מיט בית חודש, רבי יוחנן בן ירא אומר, ווען איז משפט רשעים בגיהנם? רבי יוחנן בן ירא האלט נישט מיט בית חודש, ווען? ביים פסח לעצרת, נאר ביים פסח לעצרת, זאגט די מהרל וואס איז דאס? ביים פסח לעצרת נעמט זי די גיהנום? די די מיינסט עפעס א גיהנום איז שלאגן מענטשן? גיהנום איז צו רייניגן, מען קען נישט אריין גיין מיט קיין די גלידה מיט די אייסעס מיט די פאלאפל קען מען נישט אריין אין גן עדן ווייל עפעס געלעבט נישט דארף עס אויסרייניגן פארשטייסט? ס'איז טהרה ס'איז טהרה זאגט די מהרל טהרה אין די טעג איז טהרה. טהרה אונטן און טהרה אויבן, ער זאגט דאס איז טהרה, דאס איז אויבן רייניגט מען אונטן, מען רייניגט זיך היינט, ס'איז א שארפע הגדרה דארטן א אז די טעג איז טהרה, און אז מען איז זיך מטהר אין די טעג דארף מען נישט אנקומען צום גיהנום אויבן, אז דו קומסט אן דארטן צו א גיהנום איז ווייל דו האסט אין די טעג געקאטשקעט. צו ימי תרי אנד אנדערע טעג, איר ווייסט וואס פאר סמס ברענגט א לשון אין זוהר הקדוש? וואס פאר סמס ברענגט א לשון אין זוהר הקדוש אין פרשת תצוה דף קפ פ ג? וואס שרייבט דא? אז זוהר הקדוש זאגט דארטן די מאן דנותר, אזוי די לשון מאן דנותר אנע יומא מפסח עד עצרת איצח, איצח אין די טעג פון פסח עד עצרת, אין צריך לבוא למשפט בתשרי. א מורא'דיגע לשון, ער דארף נישט די משפטישע, ווייל יעצט איז די עיקר די טעם, ווען מען נוטר אן איום אויסצונוצן רבותי מען האלט זיך דא פאר די גרויסע חתונה, בסיום חתונות איז מתן תורה, און נאך ווייניגער מען זאך. יא, און ממילא מיט די הויגעלעך, דאס איז ווי ביי רוב זאכן, איך ווייס נישט מסכת עס דער חת ס זי ט, און פרק ד' הלכה א' דארטן, און פרק א' הלכה ד', היט אריין דארטן שטייט אל תקושל, א ברייתא, א לשון ברייתא, אל תקושל. בעיניך, אין מכשול אלא בעיני. מכשול איז צו דיין איין. אה, גיי אראפ. ווי געבאכט אין די אויגן. האלט זיך צוזאם מסודר. אין מכשול אלא בעיני. שפעטער, דאס איז אין פרק א' הלכה ד', אין פרק ט' הלכה י', דא אינטערעסאנטע זאך דארטן. אבער איסר בן יוחנן משום שמואל הקטן אומר. רבי איסר בן יוחנן זאגט בשם שמואל הקטן אז די גאנצע וועלט, עולם, הזה דומה לגלגל הענן של אדם. וואס איז? די ווייסע. זאגט שמואל הקטן, איז די אוקיינוס נעמט ארום די וועלט, די שווארצע איז די וועלט, קומת שבשחור איז ירושלים, פרצוף שבקומה איז די פינטל זעה וואס איז בית המקדש אבן המאור ממנו. אזוי שטייט דא. דאס איז א ברייתא. לשון הברייתא. איר ווייסט דאך אין שס גמרא דא אויפן מסכת זכר איז דא בנין ישיעה דארטן. אין שס אין יעדע שס גמרא איז דא בנין. זאגט דארטן א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אז דו ווייסט ער זאגט דיר דא אז דא אין די גאנצע וועלט, וויסן טוהן דו קענסט מיט די אויגן קוקן און ווען דו וועסט וויסן מיט די אויגן עסט קענסטו מבטל זיין אלע גזירות אין די גאנצע וועלט. אלע גזירות קענסטו מבטל בזכות וואס די זויגן פאר עדלעם לשון זיינע כמו שבי כוחו, די ברייתא צייגט דיר נישט קיין מעשה די אויג אקעאנוס וואס וויל ער דערציילן דו ביסט די גאנצע בריאה מיט דיינע היטן די אויגן קענסטו מבטל זיין זאגט די לשון כמו שבידו בכוחו לגלגל עיניו קענסט זיך מיט די אויגן כך בכוחו של אדם להעניק כולי עלמא בזכותו כמו שנאמר בצדיק ספר ד' איצט די אויגן די דיינע אויגן יא יא. נישט רבי גאָדל אײַזנער פֿלעגט זאָגן. רבי גאָדל אײַזנער פֿלעגט זאָגן, אַז מע גײט אַמאָל אין דער גאַס, שטײט זהירות, צבֿע טרי, צו פרישע פארב זהירות. איז דא אזאך מאל אן אויבער חכם וואס וויל טאקע איבערקוקן פון ווען איז דאס פריש, פון נעכטן צו פון אייער נעכטן. דא אסאך מאל אבער זעה איך א שילד זהירות סכנת מוות, דארט נישט קיין שום אויבער חכם פריווט נישט צו לייגן די פינגער. וויל איך וויסן אז א עבירה איז זהירות סכנת מוות און נישט זהירות צא ואטורי. אוי וויסן א אידעלעך אין מי טהרה מ'רייניגט זיך. איינער דערציילט עפעס א מעשה אזוי.

נאָר איך פּיסט אים געװאָרן טונקל אין די אױגן, װאָס אי ער זעט קעגן איבער אים, אַז ס'װאָלט אים אײנער אַװעקגעשטעלט אַ טישל, װי אַ טישל, װאָס דאָרטן איז טרײפֿענע צײַטונגען מיט געפֿערלעכע בילדער. ער זאָגט, נישט, מע טאָר נישט קוקן, נאָר אַ ייִד טאָר דאָרט נישט שטײן לעבן, װאָס דאָרטן איז. װאָס טו איך דאָ? ס'איז דאָך געלט! װי איז געלט? כ'האָב דיר משקיע געװען. ער האט געוואלט גלייך בייטן דעם טיש וואס איז נישט ווערד אבער די כללים איז שוין געצאלט יעדע איינער אויף זיין פלאץ ער קען נישט צאלט ער מער געצאלט די דמי שכירות מעיקרא איז נישט בקיצור איז דא געווען איין זאך ער קען וואס ער קען יעצט איז נאר ער קען ער קען פאקן פעקל זעקל אהיים ער נישט וויסן צו ס'איז א חשבון פון געלט צו ס'איז קעלט ער קען דא פארדינען דא צעלייגט ער בקיצור ער האט רבונו של עולם מוטעה געווען דארט געווען זאגט ער האט געגעבן א טראכט וואס וואלט מיין טאטע געמאכט אויף דעם מצב. וואס וואלט מיין טאטע געמאכט אין די מצב? ווער ווייסט דיין טאטע וואלט זיכער געכאפט פעקל זעקל, ער האט גענומען א רענצל א געט. בקיצור ער צילט אזוי ער האט גענומען א רענצל א געט און ער האט זיך געווען קלאר עס איז נישט סתם ער האט אומגעברענגט מענטשן העלפערס אויך ער האט צוגעזאגט געלט עס רעגנט נישט שוין ער געט מיטן רענצל זאגט ער ער האט זיך איינגעקנאקט אין איינעם ער זאגט אנטשולדיג אנטשולדיג זאגט אים יענער איך בין דיר מוחל אבער איך פארשטיי נישט ווי גייסטו אלע קומען דא און דו גייסט יעצט וואס האט אים דערציילט. צייל דעם אמת. יענער איז געווארן אזוי אין ספול פון אים, יענער איז געווען א גרויסער פארשוין, האט אים ארויסגענומען א כרטיס ביקור, דו וועסט א כרטיס ביקור, ער זאגט, קום אריין צו מיר אין אפיס, איך וויל וויסן וואס דו האסט צו פארקויפן, צומארגנס זיך אוועקגעזעצט ביי אים, יענער האט נישט געוואלט זאגן וואס פאר א סכום ס'רעדט זיך, ווייל ס'רעדט זיך אויף גאר גאר א גרויסע סכום, ער האט געמאכט דארטן בכלל נישט דומה צו וואס ער האט געמאכט דארטן אין יענע שטוב.